mivhigo ya mafhungo a khothe na felicia mudau
ndi khou livhuwa a tshi kha ḓivha madi kwana vhuḓi kha belran news wo tevhela njuzukulikotsi reports na mpho felicia mudau Sa nga misi vhatevheli ri vha ri tshi khou ḓidzela mafhungo oṱhe o to ṱohadza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe ri vha ri tshi khou rabelisa musina Makhado Collins Tshavhane khathihi na Thulamela. Ri kho thoma ngo lavhelesa mulandu wa muhumbulelwa wa miṅwaha ya furaru iṋa we a vha a tshi khou shavha nga murahu ha tshiwo tsha u tswiwa ha nnḓu khathihi na uri pakati na u tswa goloi tsho bvelelaho ṅwedzini wo fhiraho ngei vhuponi ha Mavhambe vhuponi ha tshipholisa tsha Sibasa hu khou pfa luvhi nga Ḽavhuraru ḽa dzi wane dza Fulwi gidi mbili fumbili rathi. Miraḓo ya tshipholisa a Thohoyandou khathihi na Malamulele vho wana vhuṱanzi ha vhuṱoli malugana na hune muhumbulelwa o vha a hone nga murahu ha mushumo wa vhuṱoli mapholisa o ya muḓini wa ha Mphego nga fhasi ha vhupo ha tshiṱitshi tsha mapholisa he muhumbulelwa wa miṅwaha ya furaru iṋa O wanala o dzumbama hone nahone o mbo ḓi fariwa. Hu khou pfala u pfi u farwa hawe hu tevhela mushumo wo itiwaho nga ḽa fumiṱahe Ṱhangule gidimbili fumbili ṱhanu ngei Mavhambe nga tshipholisa he vha vha tshi khou ita mushumo wa u ṱoḓisisa vhuponi ha Giyani khathihi na Malamulele khathihi na Ṱhohoyanḓou he vha fhedzisela vha tshi khou fara uyo muhumbulelwa. Hu khou pfala u pfi nga tshifhinga tsha mushumo wonoyo Muhumbulelwa wa miṅwaha ya furarusumbe o farwa e na thundu dzine dza tevhelana na ṱhaluso ya zwithu zwo tswiwaho nga tshifhinga tsha musi hu tshi khou swa hu khou pfala upfi ho tswiwa mavhambe nḓuni ngei Kingsview fhasi ha tshiṱitshi tsha mapholisa tsha Malamulele Hu khou pfala u pfi vhahumbulelwa vhararu vho shavhana zwenezwo. Musi muhumbulelwa a tshi farwa, ho wanala thundu nnzhi vhukuma hune ha paṱelwa zwithu zwi ngaho dzibege dza tshikolo khathihi na maṱeki, zwienda zwa Redbert khathihi hu tshi paṱelwa na TV khulwane ya plasma. Hu khou pfala u pfi zwiṅwe zwa zwithu u tou fana na goloi tshena ya Polo yo dzhiiwaho nga nḓila i si yavhuḓi i kha ḓi vha yo ṱutshelwa ngei Mavhambe. Hu khou pfala u pfi mushumo wa u ṱoḓa vhahumbulelwa vho salaho u khou bvela phanḓa nge muḓini wa manini ha mphego a tshi khou lavhelesa muhumbelo uyo wa miṅwaha ya furaru ina o ḓi vhonadza phanḓa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa malamulele nga ḽavhuṱanu ḽa vhege yo fhiraho nahone o vha a khou livhana na milandu wa u tswa nḓuni khathihi na u ripa khathihi na u tswa goloi ṱhoḓiso dza mapholisa dzi kha ḓi bvela phanḓa zwinzhi kha ri pfhe musipo malisirele dovha vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho